Meraba sayğılı dostlar! Biz sizni pek sağındıq. Bugün bizde daa meraqlı musafirimiz. O demek şiirler yaza, ya nasıl şiirler, ne aqqında ve kim içün o onı yaza, biz bugün ondan sorarmız. Bugün bizim musafirimiz, beli yazıcı Pevat ağa Ziti.

Vatanğamı? Yo, men bu yerge. Aa, bu yerge, misafirlikkemi? Men bu Qarasuvbazar şeerinde, qırq altı yıldan berli bu Qarasuvbazar şeerinde yaşayım. Ondan evel biraz vaqıt bu Lenin rayonında yaşadım.
Siz qayda doğuldıñız? Men
otuz doquzıncı senesi, biñ doquz yüz otuz doquzıncı senesi Keriç yarımadasında Opıq degen qaya bar. Şu Opıq qayañıñ eteginde Qoyaş degen köyde doğuldım. Babam çalğıcı edi, anam addiy ev bekesi, bikesi edi. Biz qorantada beş bala edik.
Ya, ya siz qayda oqudıñız? Qana oqudım. Bundan bizni on sekizinci mayısta qırq dört senesi sürgünlikke oğratqan vaqtında men beş yaşında edim. Özbekistanğa barğan soñ bizler Samarkand vilâyetiniñ Zerafşan degen sovhozında tüştik. O yerde rus mektebi yoq edi, özbek mektebi bar edi. Men birinci sınıfqa. Yedi yaşında endi men birinci sınıfqa barıp, özbekçe oqup başladım. Amma şu sınıfta bir dane qırımtatar balası men edim. Başqa bala yoq edi. Men bir dane, bir özüm edim. Ana böyle etip, şu sovhozda yedi sınıf bitirdim. Yedi sınıf bitirgen soñ, men arabacı olıp çalıştım biraz vaqıt. Soñ pamıq tarlasında, tabilçi deyler, Demek, bizim tilde aytqan vaqtında tarla esapçısı olıp çalıştım, elli sekizinci senesine qadar. Ana, özbek tili ve edebiyatından men er vaqıt beş ala edim, esap, matematika denilen, ondan da er vaqıt dört, beş ala edim. Başqa fenlerden men nol edim. Meraqım yoq edi başqa fenlernen beraber. Soñundan Algebra oldı, men algebradan da yahşı añladım, amma oqumağa meni endi yedinci sınıftan soñ internatqa ketmege istedim, amma anam yollamadı. Bunı da aytıp keçeyim, ne içün yollamağanıñ sebebini de. Men beşinci sınıfta oquğan vaqtımda bir şiir yazdım, ana tilimizde özbek tilinen qarıştırıp. Mına o bugün gene aqılımda, kitaplarıma da qoydım. Men doğğan köyümniñ adı Qoyaş, aqılımda qayası deñiznen tutaş. Köyümizden sürdiler aqızıp közyaş, bu işni yaptırğan, Seit Halil Çalbaş. Stalinge o vaqıtta bizim halqımız Seit Halil dey ediler. Eger Stalinniñ ağzından çıqsa, on yılıñ azır. Aha. Ya seni benden alıp ketip, bendeyin balalar, ne, balalar evine ber ediler, deddom deyler rus tilinde. Aha, mına böyle şeylerni şiir yazğanım içün anam meni oqumağa yollamadı. Ondan soñ. O, soñ buğaltır oldım. Soñ elli sekizinci senesi soñ şeerge köçtim. Sırdarya degen şeerde, o yerge köçip keldim. O yerde soñ dülger olıp çalıştım. Dülger demek, qapı, pencere yasağan usta, ağaç ustası olıp çalıştım işte ana. Eñ sevimli derslerin bar edimi? Özbek tili, edebiyatı, men beş, özbek balaları eki, üç ala edi, men beşke oquy edim. Soñ matematika, o mende dört, beş kete edi. A başqa fenler men içün fen degil edi. Biz rus tili dersi olsa, futbol oynay edik, barmay edik. Nemse tili olsa, biz onı fen dep saymay edik, futbol oynay edik. Aha. Fiskultura dersine bara edik. Men fiskulturadan da beş ala edim. Başqa fenler men içün fen degil edi, ana.
Ya mektepte oqumağa sevediñizmi? Oh, mektepte oqumağa men sevgedimmi, sevmey edimmi, men onı aytıp olamam, balam. Amma meniñ qulağımdan ocamız tuta edi de, mına böyle bura edi de, ocamız eşşeknen kele edi oqutmağa. Aha, soñ maña eşşeginiñ yipini tuttura edi, mına. Eşşekni otlat, dey edi. Men Behter oca ders keçe balalarğa, a men barıp, anavi qırımtatar satqın balası, onıñ eşşegini otlata edim. Soñ nasıl meniñ sevgim olacaq bu ocağa ve bu mektepke? Eger, soñ dörtünci sınıfta başqa bir Yadgaru degen ne keldi, oca keldi. O, cenkte olğan oca edi. O maña başqa türlü baqıp başladı. Yahşı taraftan baqıp başladı oca maña. Soñ meni çıqara tahtağa, ana, şeerler ayttıra ve ilâhre, ve ilâhre. Atta başımdan birge sıypay edi. O, Oca işte, belkim bizim halq aqqında bir şeyler bilgendir, biz sürgünge oğrağanımıznı bilgendir, çünki Özbekistanda adamlar pek çoqusı olmasa da, İsmail bey Gaspıralı'nı bilediler, Bekir Çoban-zadeni bilediler. Özbekistanda ocalar, institutta oquğan ocalar, ana, demek, tasil alğan ocalar bilediler bu şeylerni. A bilmegen soyları, işte, ana, ana, yipni tuttura, bar, eşekni otlat, deyedi. Onıñ içün men mektepni sevip oqudımmı, sevmeyip oqudımmı, ya mecbur oqudımmı, o yağını aytıp olamam. Yürekten quvançım bar edimi, yoq edimi, dep. Ya sizde eñ sevimli ocalarıñız bar edi? A? Ocalarıñız bar edi? Bizim halqtan bizde ocalar yoq edi. Dörtünci sınıfqaçe bizni eki oca oquttı. Soñ beşinci sınıfqa keçken soñ er bir fenniñ özüniñ ocası bar edi. Beş, altı, yedi işte böyle yedi sınıf dep bitirdim işte de böyle ana. Ya siz balalıqta masallarnı pek seve ediñiz? Men
Masallarnı pek seve edim desem de olur. Men rus tilinde o yerde mektepler, demek, birinci sınıftan dörtünci sınıfqaşa degende oquğan yerimizde rus balaları yoq edi. Soñ beşinci sınıfqa kettik. Altı kilometrge cayav qatnadıq. Ayağımızda kiymege şey yoq, cartı galoş, üstümizde urbamız yoq. Ana, böyle qatnap oqudıq. Nasıl sevgi olacaq? Ketkende de endi qaltırap ketesiñ, mektepten qaytqanda qaltırap qaytasıñ, üşip qaytasıñ. Aha, e, açsıñ. Ana, e, Özbekistanğa barğandan bir ayıñ içinde meniñ qartanam öldi, altmış dört yaşında, soñ üç yaşında qardaşım öldi, soñ babam öldi. Ana. Biz qaldıq, demek, tatam, ağam, men, üçümiz sağ qaldıq. İşte, ana, soñ yavaş, biraz vaqıt keçken soñ tatam da öldi, rahmetli. Soñ ağamlar ekimizge işte Vatanğa qaytmaq qısmet oldı. Anam da Özbekistanda keçindi, işte, böyle. Ya, siz balalıqta nasıl oyunlar oynay ediñiz?
Maña baqıñız, balam, bizge oynamaq tüşmedi. Biz, bizim oyun degil de, biz, anamız ne tapıp keldir eken bugün, bir parça ötmek tapıp keldir ekenmi ya bir kilo mısır boğday tapıp keldir ekenmi, bir kilo boğday tapıp keldir ekenmi, bizge qavurıp berer ekenmi dep biz onı tüşündik, balam. Aha, biz şimdiki sizler kibi deyin, oyun, oyaq, buyaq işler bizde o şey olmadı, balam. Biz balalıqnı, bizim balalığımız facialı keçti, balam. Aha.
Ya siz boş vaqıtlarda ne yapa ediñiz? Boş vaqıtlarda men, aha, ne dedim, Özbek qavalı bar edi, satıp alğan edim magazinden. Şu qaval çala edim. Soñ on ekige yigirmi üç edi ğaliba, soñ bir garmoşka aldım. Ana şu ekevmen oğraşa edim, garmoşka çala edim. Soñ Pamıq Cima kelgen vaqtında, studentler, yardımcılar kelgen vaqtında, soñ men olarğa tans çala edim, olar oynay ediler. Soñ Sırdaryağa köçken soñ men garmoşkanımnı bağışlap keldim manda bir dostuma. O qavalnı da bağışladım bir dostuma. Özbek dostlarım, başqa adam yoq edi onda. Ana, şöyle başqa boş vaqıtta oynamağa bizde öyle şey olmadı, balam. Sen qaç yaşındasıñ? On eki. On eki?
İye.
Aha. Men beşinci sınıfnı bitirgen soñ, mına, tatil. Kanükul deyler ruslar. Men endi üç ay raboçiy olıp çalıştım. Beşinci sınıf bitirgen soñ. Altıncı sınıfnı bitirgen soñ kene üç ay raboçiy olıp çalıştım. Anda ne bar edi, piçen çala, kosılka deyildir oña. Soñ onı tırnauç bola, at yekesiñ, balabanıñ artında endi tırnauçı, ana şunda men endi raboçiyler qatarı, endi olarnıñ sırasında men. Çalıştım, balam. Bizde böyle oyun qayda bizde, balam? Men aytam, señniñ yaşında men endi raboşiy edim, balam, işçi edim, aha. Demek, siz balalıqta tek yardım ete ediñiz? E? Demek, siz balalıqta tek yardım ete ediñiz? Balalıqta, işte, ana, anamız tarlada çalışa, mektepten kelgen soñ anamızğa ketemiz yardım etmege. Pamıqta da endi aynı çalışa anamız, tarlada çalışa. Biz balalar da endi anamızğa yardım etemiz. Endi babamız ölgen edi, ana, ağam, o, ağır işlerde çalışa edi. On dört yaşından ağam da endi oformlenniy deyler, ana, işte, işçi. Ağır işlerde ben de çalış edegam, raboçi olıp çalış ede olam. Pivotağa ya edebiyatqa sevgi qaydan peyda oldı?
Edebiyatqa peyda oluv, men bu şiir yazuvın men özüm soñundan tüşünip taptım. Menim ecdatlarımda kedaylar olğan. kedaylar olğan. Mına, soñundan ağamdan eşitkenime köre, Boztorğay degen yer bar bizde. Boztorğay, soñ Ağdarılda Qaya Basmeni, bu soñ daa bir eki dane yerlerni menim ecdatlarım peyda etkenler, yaratqanlar, dünyağa ketirgenler. Şolardan keçken şey olmaq kerek. Ana, soñ men beşinci sınıfta şiir yazğanımnı, Soñ anam maña şiir yazmaqnı yasaq etti, çünki, soñundan men añladım, otuz yedinci senesi deni Ziyadin Cavte biz tarafı, qoñşu köyden Ziyadin Cavte belediyesin qapadılar on yılğa, Mamut Nedimni qapadılar, ğayıp ettiler. Mına bu şiirlerni biz anamlar bilgenler, körgenler o şiirlerni. Soñ anam maña şiir yazmaqnı yasaq etti. Böyle Soñ men Sırdariyağa kelgen soñ, şiirler yazıp başladım. Özbek tilinde rayon gazetasında menim şiirlerim basıldı. Maña dendayın körsetken adam da olmadı. Soñ bizde rayonada çalıştı bir Temendar Asanov degen adam. Vaqtınca rayon maarif bölüginiñ başlığı bolıp çalıştı. Vaqtınca doquz yıl çalıştı o adam. Ana, oña ketip köster edim men şiirlerimni. O, yahşı, yahşı, köçürip Lenin bayrağına yolla, dey edi. Soñ Lenin bayrağına yollay edim. Soñ anda basıla edi bazı birleri. Böyle etip işte men Özbekistanda çoq şey yazıp olamadım. Çünki yazğan şeyim redaksiyanıñ siyasetine menim yazğan şeylerim doğru kelmey edi. Men özüm altmış üçünci senesinden milliy arekette qoşuldım. Qart ocalar, Qırımda iş başında çalışqan adamlar Sırdariyada bar ediler, qartlar. Olarla men qonuştım. Olardan çoq şeyler men ögrendim. Ana, soñundan olarnıñ aytqan sözlerini men kitaplarıma ikâyeler yaptım, qoydım. Ana, soñ men masal yazmadım, amma masallar, bir çoq masal tügel, men masal az oquy edim. Amma rivayetler, efsaneler oquy edim. Aha, özbek efsaneleri oquy edim. Ana, soñ Qırımğa kelgen soñ, mına bu sovet ükümeti Avdarılğan soñ men şiirler yazıp başladım. Ana, şiirlerim basıldı. Ana, böyle etip soñ, işte, meni yedi sınıf malümatım, soñ aqşamlıq mektepke de bardım. Sekizinci sınıfqa barmadım, doquzıncı sınıfqa bardım, onuncu sınıfqa bardım. Aha, soñ. Mektepte zenaatım dülger, mektepte emek ocası deyler, trud feni bar edi o vaqıtta. Şimdi barmı, yoqmı bilmeyim. Şundan ders berip başladım. Soñ mında Qırım dostluq gazetası çıqıp başladı. Ana, onıñ birinci sanından men alıp oqup başladım onı. Soñ redaktorı Muarriri, biz Özbekistanda bir birimizni tanıy edik, o meni işke çağırdı, men barmadım, kerekmey maña dedim, redaksiya dedim. Soñ beş yıldan soñ kene çağırdı, bardım, işte malümatsız men on yedi yıl korrespondentlik, mühbirlik yaptım diyeceğim, endi, ana öyle şeylerde, işte. Bu. İnsan özü areket etse, özü areket etse, ressam da ola. Mına Rustem Eminov bar bizde ressam. Men eñ birinci sevgen adamım Rustem Eminov ressamlardan. Onıñ babası da ali malümatlı, oqup olamadı. Ya sam sebe zdelâyu hudojnikim dep yemin etken özüne, ant etken. Dünyada belli olmasa da, Özbekistanda, Qırımda namı ketken ressam oldı. Ana, men de, maña bir kimse böyle etip şiir yaz, böyle etip ikâye yaz, böyle etip maqale yaz dep maña köstergen adam olmadı. Areket ettim, bireusini oqup baqasıñ, ana onıñ şiirini begenesiñ, oña oşatıp yazasıñ. Ana, yavaş-yavaş mına areket etseñ, Tañrım ne degen halqına? Talap et, qulum, degen. Aha, men bereyim, degen. Gece-kündiz şimdi areket etseñ, bir şey olasıñ. Alla berer dep kökke baqıp yuqlasañ, Alla bir şey bermey. Areket kerek er şeyde. Aha. Sen, misal içün, bir fenni añlamaysıñ da, aha, ana, ocañdan bir kere sora, Eki kere so'ra, aha, üç kere so'ra, on kere so'ra, aha, ocañ saña onı, aha, pişirip, mana böyle etip qoday. Men aqşamlıq mektebine barğan vaqtımda, aha, on yıldan soñ bardım men, yedinci sınıf bitirgen soñ, bir ocamız bar matematikadan, o, yazuv tahtasınıñ ögünde artist kibi qıbırday, areket ete, artist kibi. Aha. Ola, aha. Men endi aytam da, on yıldan soñ bardım işte mektepke, yedinci sınıf bitirgen soñ. Öyle ana geometriyanı, trigonometriyanı añlata da, añlap başladım. Endi yahşı añlap başladım. Ana areket etseñ, diñleseñ, añlayım şimdi deseñ, añlaysañ, bileyim deseñ, bilesiñ. Men ressamlıq da yaptım bir vaqıtlarında. Kovyorlar yapıp, Sırdaryada bazarğa çıqarıp sata edim. Bir eki-üç tane kovyor yasatqan edim bazarğa çıqarıp. Soñ ondan da vazgeçtim soñ. Piyvat ağa, ya şimdi nenen oğraşasıñız? Şimdi, bala, men oğraşqan şeyim, ne dep aytayım, Televizorım çıqarıp, çöplükke taşladım. Radiom çalışmay. Tek gazetler alam, gazetlerni oquyım. Ondan soñ işte bu toplanğan malümatlarım bar Qarasuvbazar aqqında. Şularnıñ bir Baqıp çıqam, qayerde hatası bar, qayerini qoşmaq kerek, qayerini almaq kerek, te, çıqarmaq kerek. İşte, tarih kitaplarım bar. Eñ, dep, daa bıltır menim doğmuş ağam Cevat Zetiniñ oğlu Arslan bekimiz evlendi. O apayınan keldi bizge, maña musafirlikke. Soñ men o, Elli dane kitap, dedim, mına, Vazgereniñ kitaplarından başlap sayıñız, dedim, mına, raftan, dedim. Elli dane kitap menden sizge bahşış, dedim. Ana, elli dane tarihıy kitap olarğa berdim. Mına, Qırım aqqında, meniñ episi kitaplarım Qırım aqqında tarihları. Olarnı alıp oquyım. Men mana böyle yatmayım ratlı. Men yatqan vaqtımda da qoluma bir ya kitapçıq alam, ya bir broşura, bir şeyler olsa. Olarnı alıp, oqup, soñ yuqlap qalam. Böyle tembellik yapsaq, balam, bir şeyge erişememiz, bir şeyge erişememiz. Men öz vaqtımda, altmış üçünci senesinde milliy areketke qoşulğan vaqtımda öyle ocalar bar ediler. Olar menim em Ne institutım oldılar, olar menim işte aliy malümatlı ettiler diyceksiz meni. Ana şu, böyle men er vaqıt böyle tüşünem. Bir adam bir işni yapamı, sen onı közüñnen ondan qıçla. Közüñden qırtla, nasıl yapa, aha, kördiñmi? Bir ressam, ressamlıq yapa da, bizim qoñşumız da bir rus adamı kovyorlar yapa edi, aha, bana aytıp aldım, aha. Men baqıp turdım oñ yapqan nesine, aha, kovyorlarına, kâğıtlarnıñ üstüne, suzda, aha. Soñ ne ketek deyler, şey, kletkağa ala. Aha, soñ men de öyle etip, soñ portretler yapıp başladım. Soñ keçtim kovyorlar yapmağa. Aha. Ana, ana o adamdan men qısladım, közümnen qısladım. Aha. Soñra o meni de kördi de, ha, soñ bir daa meni azbarına yollamadı o adam. Aha, soñ men de vazgeçtim. Areket, balam, aha, men yapam deseñ, er şeyni yaparsıñ. Yazuvcı olam deseñ, sen ikâyelerni oqumaq kereksiñ. Bir ikâyeni bir kere oqup taşlasañ olmaz. Onı beş-altı kere oqumaq kereksiñ. Endi bir sizler içün bir yahşı bir malümat aytayım. Bu, özümniñ tecribemde. Menim torunım endi birinci sınıfqa barıp başladı. Aha, endi yaza, oquy. Soñ gazet kele, poçta qutusından o ketire. Qartbaba, aha, men gazetni aldım, dey. Gazet keldi, dey. Soñ şu gazetni men oña oqutıp başladım. Aha, er bir sanından, serlavhalardan bir söz oqutıp başladım, bir söz. Balam, mana bunı oqup berşi maña. Aha, oqup bere. Anası da duymadı, bitası da duymadı, özü de duymadı. Men öyle etip oña Oqumağa, gazet oqumağa, ana tilini ögrenmege böyle yol başladım. Özüm böyle yol başladım. Ondan soñ eki sözge keçirdim, soñ üç sözge keçirdim, soñ dört sözge keçirdim. Soñ yavaş, yavaş, yavaş, yavaş gazetada olğan serlevhalarnıñ episini oqup başladı özü. Men kelem işten, qarı baba, gazet keldi. Men serlevhalarnı oqudım. Qara balam, deymen, Otur, aha, oturğıçnı al, aha, otur. Ğana oqu, men diñleyim, qarbabañ diñlesin, deymen, aha. Bala oquy, men diñleyim. Oy, maşşalla, balam, deymen, sen, deymen, menden de yahşı oqudıñ. Aha, ao, sen, deymen, bir dane, deymen, avtomat qazandıñ, deymen, aha, bir bahşış qazandıñ, deymen, soñ daa bir bahşış qazandıñ, deymen, aha. Böyle etip, aha, torunım, aha, endi beşinci sınıfqa barğan vaqtında gazetni mükemmel oqup başladı. Ana soñ kitaplar da ana tilinde oqup başladı. Ana, eger, mına, men bunı gazetke de yazdım, amma bizde adamlar gazet oqumaylar, pek siyrek adam oquy. Eñ büyük belâmiz, gazet oqumağanımız, kitap oqumağanımız bizim. Eñ büyük belâmiz. Aha. Nasıl etip biz endi tilimizni saqlap qalacaqmız, endi ögrenecekmiz, gazet oqumasaq, kitap oqumasaq? Aha. Men o yağını bilmeyim, ağa. Adamlar, A, men añlap olamayım, men añlamayım. Ne deymen, İngilis tilini añlaysıñ, oquğan adam deydi. Yapon tilini añlaysıñ, añlaylar oquğan adamlar. Areket etseñ, añlarsıñ deyim. Bu özümizniñ ana tilimiz, ağa. Ana, sizler de gazeta oqumaqnı, ana tilini ögrenmekni ana şu bir sözden başlañız. Ya Qırım gazetasını, ya Yañı dünyanı, endi Golos Krıma endi rus da çıqa, onı aytmayım endi. Mana bu eki gazetanı mıtlaqa dinleyin. Ana-babalarıñızğa aytıp yazdırıñız. Mana, özüñizden soñ qardaşlarıñızğa ögretirsiz böyle. Boldı ketti, demey qaldır siz özüñizniñ ana tilini ögrengeninizni. Ana, bir yolu mına böyle etip aşlamaq kerekmiz siziñ balalarıñızğa, torunlarıñızğa mına böyle etip aşlamaq kerekmiz. Ana, o qolay şey, çünki o bizim ana tilimiz. Bizde rus tilini meşğal etemiz, meşğal demek fakel yapamız da, rus tilini köteremiz, özümizniñ tilimiz, a, men onı añlamayım, aha, men oqup bolamayım, bu yalan şey, yañlış şey, hata şey bu, balam, aha. Eñ birinci, Alla bizge aqıl berdi, til berdi. İslâmnı biz aradan biñ yıl keçtimi? Aha, ya yüz yıl keçtimi, beş kün keçtimi, biz soñuna qabul ettik İslâmnı. O bizim dinimiz, biz qabul ettik, baba-dedelerimiz qabul etti İslâmnı. Ana, onıñ içün, aha, mına, sizge bir dene özümniñ yazğan şiirimden aytayım. Aha, Noğaymız, tatmız, epimiz bir halqmız, kül olıp sönermiz, coyulsa tilimiz, dünyada, tarihta hiç qalmaz izimiz, dey. Tilimizni biz coyğan soñ, milletimiz kim ekenini bilmemiz. İsteseñ islâm dinini ol, isteseñ buddist dinine keç, ferqi yoq onıñ soñ qaysı dinge keçkeni. Pevat ağa, mına şimdi ayat dersleri programması. Siz ne isteysiniñiz balaçıqlarğa aytmağa?
Balalarğa ne aytmaq isteyim? Mına şimdi aytqan sözümni bir daa tekrarlamaq isteyim, ese balalar içün. Balalar, tembel olmañız, oquvdan qaçmañız. Vaqtıñız barmı? Aha. Ayda, so, bir saat vaqtıñız olsa siziñ, aha, iş olmaydı, endi yigirmi daqqasın oquvğa beriñiz. Ana, bir, kene bir yigirmi daqqasın anañızğa, babañızğa yardımğa beriñiz. Aha. Ana, endi daa yigirmi daqqası barmı? Onı soñ oyaqqa, oyunğa berersiz. Ana bu episi balalarğa mana bu meñ tevsiyem.
Çoq sağ olunız, Pivat ağa. Bizge öyle pek meraqlı edi. Çoq sağ olunız. Siz de sağ olunız, evlâtlarım. Ana, devam etiñiz. İleride sizlerni de bir bizim nesillerimiz bir kelecekte bir körümli insanlar olıp